Hemmelere salam. Geliň biz bu gezek şular ýaly sanly harply tortuň çöregini bişireliň. Ol esasy medowik tortunyň çöreginden edilýär, ýagny gatlakly tortuň çöreginden edilýär. Onuň arasyna her kim öz islegine görä krem edip, üstüni özüçe bezäýýärler. Bize esasy şu medowik tortunyň çöregini etmek gerek. Oň çöregini bir edip bilemizsoň, ol hamyry edibilemizsoň ondan biz Medowik tortunam ýasap bilýäs, ýa şular ýaly sanly tortlaram ýasap bilýäs, ýa ine şular ýaly kiçijik kökejiklerem ýasap bilýäs. Toper diýilýär, tortlaryň üstüne zatlar goýulýarlar, çöpgülje kökejik edilýär. Şolaryň hemmesinden şo bir hamyr ulanýar, şo bir hamyr ýasap bilsek biz şularyň hemmesini ulan edip bilýäs. Geliň onda şol medowik çöregini bişireliň. Derona gerek zatlamaz, üç ýumurtga, ýarty käse şeker, ýarty käse arwal, ýüz gram mesge, bir çaý çemçe hamir soda, onnoňam uksus gerek şu hamir sodany ezmäge, bir çümmüjik duz, wanlin hemem un gerek. Ilki bilen arwalymyzy pesejik otda goýýas-da, gaýnadýas. Kän gaýnatmak gerek däl, bir gaýnasa boldugy. Gaýnaýa welin göni otdan düşürýäs. Başga bir käsejikde-de hamir sodany üstüne uksuz guýýas-da gowy öl bolýança ezýäs şol. Hamir sodamyz gowy myžžyk bolmaly. Onuň şo garşymam ýaňky gaýnan arbalyň üstüne guýýas ine şeýdýäs-de. Onda bu çişer. Çişde-de şeýdip gowja edip bulaň, bulaň birazjyk köşeşer ýaly, alyşar ýaly. Onuň başga bir gabada üç sany ýumurtgamyzy çakýas, üstüne-de şeker goşýas-da, gowy edip wilka bilen jykgarýas. Gyzgyn balymyzyň üstüne mesgäni atýas. Şu mesge-de birazajyk Gyzgynlygyny alýar birazjyk sowaşdyrýar. Ýogsam göni gyzgynka ýumurtgany guýsak ýumurtga bişiräýýär. Şoň üçin ilki mesgäni atýarda birazjyk gyzgynlygyny koşuşdyrýar. Şu zatlar edip durkagam başga bir gazanda ýa pitijikde suw atarmaly şul biziň şu garyp duran jamyzyň ylaýyk agzyna ylaýyk geler ýaly ulyrazjyk gazanda Suwatarmyz. Häzir biz şu garyşymlary garyşdyramyzdan soň bir bugda goýýas. Ony bugda bir ýigrimi minut ýaly bulap durmaly. Indi balymyzyň üstüne ýaňky şekerli ýumurtgamyzam garyp-garyp, munam goşýas. Ony bir çümüjik duz atýas-da, indi bu garyşymymyzy bugda goýýas. Bugam nähilek bolmalyka suwly gazanyň gowy gaýnap durmaly, ýöne şo suwuna bu jamymyz, okaramyz degmeli däl, agzynda durmaly. Şo buguny şu hamyrymyzyň garşymyz birazajyk goýulmaly, reňki garalmaly hem birazajyk çişmeli köpürjikler. Şoň ýaly bolýança bir ýigrimi minut, ýigrimi bäş minut çen bilenräk şeýle bulap durýas. Goý, taşlap gitmeli ýaly taşlap gitseňiz içindäki ýumurtga bişer. Şoň üçin şeýdip bulap bulap ine serediň şular ýaly reňki goýuldy, çişdi, köpeldi. Şuň ýaly bolandan soň ondan otdan düşüräýýäs. Otdan düşürenimizden soň göni gyzgynlygyna ilki wanilin atýas, ony birazajyk garyşdyrýas-da, Onnoňa gönem ununy goşýas. Ýöne şu un goşamyzda bir seresap bolmaly, uny kän goşmaly däl. Şeýdip elak goşýas, azrajygyny goşýas-da bulak görýäs. Elle ýugrup oturmak hökman näme şular ýaly kepgir ýa bir şuň ýaly agaç çemçe alýaň-da bir garyşdyrýaň. Bize hamyr Suwugrak ýumşajyk hamyr gerek. Indi şeýdip garyşdyraýýaň şony. Näçe ýumşak hamyr boldugyça biziň çöregimiziň, tortumyzyň çöregem şoň ýaly ýumşak bolýar. Hemem häzir bu gyzgyn-a, gyzgynka un goşsak, ol göterýär, näçe goşanymyzam göterýär. A soň sowansoň welin gaty bolýar. Şoň üçin şony nazarda tutuň-da, ilki şular ýaly ýumşak hamyr ediň. Munuň sowamaga goýarsyňyz welin, bir salym sowaýança, Ony öýýänçäňiz, zat etýänçäňiz ol sowaşar-da, özi gataşar. Eger suwuk bolaýan ýagdaýynda-da öýüňde un labrajyk öýäýmeli. Ýöne eger gaty etseňiz hamirini, onda soň gaty bolup ne ýaýdyrar, ne bir bişireňizde gowy bolmaz. Şonuň üçin seresabrak bolup, azyrak un ulanmaly. Taýýar hamyram öýýäs sänim soňam ýukajyk edip ýaýýas. Ýaýan hamyrymyzy gapagyň üstünde däl-de podnosyň üstüne geçirip, ondan soň gerekli san gerekmi, harp gerekmi ony şo bişirjek podnosymyzyň üstündekä kesýäs. Hamyry kesmek üçin hem ölçeginem şular ýaly kagyza A4 standart listde özüňize san gerekmi harp gerekmi şony ýasaýas ilki bir kagyza taýýar edip goýýas meň şu bäşligim ne A4 standart listde dolulygyna sygdyramda şu bäşlik boldy altmyş bäş ýasajak men nesip bolsa ejemiň doglan güni şoňa bişirmek isleýän şoň üçin bir standart listde bäş birine-de altylyk ýasap Taýýar edip goýdum öňünden. Indi şoňa laýyklap kesişdiräýýän. Ynha, görşüňiz ýaly, hamyr kesenimden soňam ep-esli gyrkyndysyz ady galdy gyralaryndan. Şu hamyry ýumşak ediň diýýänimiň bir esasy peýdaly ýerleriniň ýene biri şuň ýaly gyrkyndy galansoň, ol her gezek kesip ýene-de tokgalaýaň, unlanan hamyr bolansoň ol gaty bolýar. Eger başdan hamyr ýumşajyk bolsa-da, şu gyrkyndydan ýene-de şular ýaly ýaýyp bişirip bilýär. Kesen hamyrymyzam wilka bilen dürtüşdirýäs-de, öňden iki ýüz elli gradus edip gyzdyryp goýan duhowkamyzda guýç edip saryja bolýança bişirýäs. Ynha çörekleri bişirip boldum. Şular ýaly her sany üç gat etdim. Bäşligi üç gat, altylygy üç gat ýöne iki porsiýa etdim. Iki porsiýadan iki sany çykdy. Hemem şular ýaly birazajyk kökeçikler boldy. Eger siz hem şular ýaly iki sanak san ýasajak bolsaňyz, onda iki porsiýa etmeli bolýaňyz. Ýok, ýekeje birlik, bäşlik, şoň ýaly ýekeje san ýasajak bolsaňyz, bir porsiýadanam üç gaty arkaýyn çykýar, bir porsiýada edip bilersiň. Taýýar çöreklerimizi gowy sowamak üçin saçaga serip goýýas. Biziň çöreklerimiz taýýar boldy. Indi buň arasyna krem laýmak galdy. Arasyna kreminem her kim öz islegine görä edip bilýär. Zawarnoý krem etseňem bolýar, ýa bolmasa krem çiz diýilýän, on ýaly etseňem bolýar, ýa twarožnyý krem diýilýär, olaram etseňiz bolýar. Her kim öz islegine görä krem edip biler. Emem şo kremiň arajygy üçinem bal jagaş ýasalýar. Geliň biz häzir şo balyny ýasalyň. Arasynyň baly üçinem bize ýüz altmyş gram wişni gerek, şänige aýrylan, iki nahar çemçe şeker, iki çaý çemçejigem krahmal gerek. Işinlemizi blenderde gowy edip ezýäs we püre halyna getirýäs. Taýýar püränem süzgüçden geçirýäs, şeýdip süzýäs, gowy edýäs we bir içiniň gatygutusy, tokgasy, ezilmedigi galan bolsa olary aýyrar ýaly aýyrýas. Süzen pürämizem ýene ýaňky pitijigimize yzyna guýýas we üstüne şeker bilen krahmaly atýas we Pissejik otda goýup bulaýarsa biraz bir salymjyk goýaltýas. Kän goýaltmak gerek däl ýöne biraz goýalmaly. Soň sowansoňam özem goýalşýa. Bir goýalansoň otdan düşürýäsde gowy sowamagy üçin holodilnikde goýaýýas. Ynha indi biziň hemme zadymyz taýar boldy. Arasynyň kremini twarožnyý krem etdim menä. Onnoň ne arasynyň balam taýýar boldy, bulam ne halajinlikde goýduk. Gowy sowady, goýaly, çöregem sowady. Geliň indi tortumyzy jemläliň, bezeşdireliň. Ilki bilen kremimizi şeýle bir setir düzüp çykýas birinji gatymyza. Onuň aralyklaryna boşluk goýýas-da, şo boşluklara-da baldan doldurýas. Bal sykyp çykýas ortaýlaga. Gülşiň ýaly boşluk her boşlujaga bir arajyklaryna ballardan guýuşdyrýas, ikisiniňem aralygyna. Soňam ikinji gatyny ýapýas, ikinji gatynam ýene edil şuň ýalak edip gaýtalaýas. Oňam ilk-ä krem goýýas, şeýle petredýäs, aralyklaryna-da şuň ýaly bal edip çykýas. Üstündenem kremleri bütewi setirläp çykýas, kremden doldurýas, oňa bala zada ýer goýamzok, bütewi kremi setirläp çykýas. Ondan soň üstüne özümiz elimizde bar zatlar miwejik goýýas ýa şokolad ýa zefir şular ýaly öz islegimize görä gözümize owadanja haýsy owadanja gelişýän bolsa Şo zatlardan bezeşdirip owadanlap çykaýýar. Ynha biziň taňly tortumyz taýýar boldy. Meň aýdan, görkezen zatlarym belki size-de peýdasy deger, belki haýyrlanarsyňyz diýip umyt edýän. Sizem şular ýalak tort öýüňizde ýasasaňyz şowly bolsun, noş bolsun.